Agya nyane, agya nyane. Agya wo ti so ngo mu sin. Osi bui. Sɛ abɔfra yɛ abɔfra pa. Nanso so ngo mu na esin. Osi atu bedi ako ntɛntɛntɛn fia so ngo mu na esin. Agya yi. Otu ɛsɛ ɛsɛ otu omu ooo. Osi atu nimu mi na ɔba. Ɔnoa. Ɛdi mɔ. Ada mɔ. Adankari abo. Ɛpɛlɛ kɔ mpintin.

Wo sɛ tutu na ka na ti fɛ hunu ni wa wo. Etienne, Etienne, Etienne. Jean. Etienne. Etienne. Owura Regional Minister besi ɔmanpanin no mu ananmu. Nana Asarba man na wɔwurawura. Nana Kofi Afra Ɔkajebi man na wɔyɛ Council of State ɛwɔ ha.

Akɔyɛ nsɛm mmienu, awerɛhoɔ ne anigyeɛ. Otumfoɔ se nɛ obedu w'abrabɔ mu a, ɛyɛ nsɛm mmienu, ɛyɛ anigyeɛ ne awerɛhoɔ. Awerɛhoɔ ne sɛ me nananom ayokofoɔ a ɛwɔ kontaa ase a yɛbɛpie ha se yɛ. Ɔse n'awerɛhoɔ ne sɛ ne nananom ayokofoɔ a yɛwɔ kontaa ase a yɛbɛpie fam ha. Kwan a wɔde faa soɔ ne nanteɛ a yɛnanteeɛ a yɛde bɛpue ha awerɛhosɛm wom bebree. Wɔse kwan a wɔfaa soɔ ne nanteɛ a wɔnanteeɛ a wɔde bɛpue ha no, awerɛhosɛm wom bebree. Yɛwɔ kontaase, yɛne kontaasehene na ɛte hɔ. Wɔse wɔn wɔ kontaase, wɔn ne kontaasehene ne kontaasefoɔ na ɛte hɔ. Saa berɛ aduru sɛe na na ɛdi adeɛ wɔ kontaase. Ɔse saa berɛ no adu sɛn ne ne di adeɛ wɔ konta ase. Bakoma he ne yɛfrɛ no Gyebi. Ɔse na bakoma he ne yɛfrɛ no Gyebi. Gyebi maa ne nkɔlaa kɔyi apatrɛ, pitire na ne kɔn wɔn na ɛne wɔpɛ yɛde baeɛ. Gyebi maa ne nkɔlaa kɔyi apatrɛ, pitire ɛno na ne kɔn dɔ a ne wɔpɛ. Madu sɛe onua de bi brɛɛ Pokuare ɔ odi kan. Ɔsɛ Madu sɛe onua de bi brɛɛ Pokuare odi kan. Ɛhɔ na ɛkɔfa asɛm yi nyinaa baeɛ. Ɔsɛ ɛhɔ na ɛkɔfa saa asɛm yi nyinaa baeɛ. Adu sɛe yɛfrɛ no bae ma asɛm sii hɔ. Ɔsɛ yɛfrɛ Adu sɛe bae ma asɛm sii hɔ. Adu sɛe ba wɔne ne gya ase hene na baeɛ.

Ɛnam me nananom yi deɛ asi wɔ Asantuma mu a yɛfiri hɔ nti, yɛantumi antra hɔ na yɛsrɛ kwan. Ɔse ɛnam me nananom deɛ asi wɔ Asantuma mu a wɔn antumi antra hɔ nti wɔn srɛɛ no mofiri hɔ. Ɛnsiɛ wɔn ba bɛduru Nkonya. Ɔse wɔn ba bɛduru Nkonya. Ɛnsiɛ bɛduru Nkonya nso Tiprɛ Kɛsɛbaan na na di anim ara. Ɔse ɔbɛduru Nkonya Tiprɛ Kɛsɛbaan ɔne na ɔdi anim ara. Ɛnsiɛ bɛduru Nkonya nso ntɔkwa saa sii hɔ.

Ɛyɛ na ade baa bɛduru ha. Yɛbɛtena ha no. Yɛbɛtena ha yi. Wɔbɛtena ha yi. Yɛsa baa ha me maame gyaase hene adubɔfoɔ saa baa ha sei. Sɛ wɔbɛtena ha yi, ɔmaame gyaase hene adubɔfoɔ saa baa ha. Ne mpire no soɔ adubɔfoɔ bɛka kyerɛ sɛ monsa meɛ nkɔ asante.

Ɔsɛ a nna nyinaa mo da mo teɛ. N'anigyeɛ nso a mede kaeɛ nso ne sɛ. Gyina hɔ. Ɔsɛ anigyeɛ nso a ɔno nso ɔde kaeɛ ne sɛ. Ɛnnɛ yi masan manya me nipa. Gyina hɔ. Ɔsɛ nnɛ yi masan anya ne nipa. Di adeɛ mfie mmienu ne fɛ nie na Rawra hene wɔbɛkyea me. Ɔsɛ ɔdi adeɛ mfie mmienu ne fɛ pɛpɛɛpɛ na Rawra hene wɔbaba bɛkyea no. Mebaeɛ no wɔyɛɛ sɛ, Nana, aha na mefire, Nkontaasehene. ɛna ɛde no baeɛ sɛ nneɛ na na mɛsan ma bɛsuae ma kyerɛ wo. Tiɛ. Sɛ ɔno firi kuntasene na ɛde baeɛ ɔka sɛ nana nti mɛsan aba ma bɛsua akyerɛ wo. Ampara memaa no kwan ɛsiane sɛ me nana no no ɔfiri kuntaase na ɛbaeɛ. Ɔsɛ ampa ɔma no kwan ɛsiane sɛ ne nana no a ɔfiri kuntaase na ɛde baeɛ. Wɔne kuntaase man nyinaa baa Asanteman bɛsua akyerɛ me. Ɛne ɔne kuntaase man nyinaa baa Asanteman ɛba bɛsua akyerɛ me. Ɔbaeɛ nso mede no aka Asanteman ho. So ɔbaeɛ nso ɔde no aka Asanteman ho. Ama ɔde no ama Ayekofoɔ Onua Kogofo hene. So ɔbaeɛ no ama ɔde no ama Ayekofoɔ Onua Kogofo hene. Sɛdeɛ ɔba Kumase a ɔne no teɛ. Sɛdeɛ ɔba Kumase a ɔno na ɔne no teɛ. Akyea me. Meteɛ.

mmoa wɔ adesua mu nso, wɔmmra na wɔmmɛbɔ foto a yɛde bɛyɛ adesua wɔ ha. Saa berɛ no, ka kyerɛ no sɛ nkwadaa a wɔn wɔ ha a yɛhia adesua no, wɔmmra na wɔmmɛbɔ fotoɔ no bi wɔ ha. Ɔbaa bɛbɔ wɔn amanneɛ sɛ yɛgyee no fɛfɛɛfɛ. Nso ɔbaa bɛbɔ no amanneɛ sɛ ɔbaa mo gyee no fɛfɛɛfɛ so. Na ɛhɔ na mesaa meka kyerɛɛ Rawraman hene sɛ. Nso sɛ hɔ na ɔka kyerɛɛ Rawraman hene sɛ.

Esiane sɛ yedii kan bae, mesan mebaa bio ma ehu sɛ me de ampa. Ɔse esiane sɛ modii kan bae no, ɔsan mae baa bio ma ɔhu ne mu hu sɛ ɔno ara ne de ampa. Ɛna nnɛ masan maba. Ɔse na nnɛ nso wasan aba. Mebaeɛ a mebɛhyɛɛ mo nkuran sɛ mennyae mo mu. Ɔse ɔbaeɛ a ɔbɛhyɛ mo nkuran sɛ ɔnnyae mo mu. Na monte aseɛ nso sɛ ɔsɛe tumi te Kumasi no, manni wɔn ho.

Ɔso adaadaa no amena ayɛ kɛse a nkwadaa no hia no, yɛmfa nhwɛ yɛn mmea nkɔ sukuu ma me. Ɔso adaadaa sika no amena ayɛ kɛse a nkwadaa no hia no, fa hwɛ wɔn na wɔn nkɔ sukuu ma no wɔn. Ma wɔn. Fotoɔ no, sɛdeɛ asi aduro no, ɔma ɔmmra na ɔmmɛbɔ amaneɛ na mehunu kwan a mede bɛfa so aboa. Ɛnɛ deɛ

Biribiara a ɛwɔ mu biara ɛfata sɛ wɔsɛ yɛn mma so tie biara yɛn mma so nte na deɛ ɛfasa ɛfata sɛ meyɛ ma yɛn no nso me ne asanteman bɛyɛ ama wɔn mu. Ɔsɛ biribiara a ɛfata sɛ mo mana na so ti biara mo mana so nte na biribi a ɛfata sɛ ɔbɛyɛ ɔne asanteman bɛyɛ ama a ɔtu mpo biara nso nso ɔbɛyɛ. Nananom a akanfoɔ a ɛwɔ ntam ha nyinara nso